Jgħidu li l-kelb huwa l-akbar ħabib tal-bniedem. Iżda żgur mhux l-uniku wieħed. Tul l-evoluzzjoni tagħna l-bnedmin, tallimna ngħixu ma' diversi annimali u tallimna ngħixuhom ukoll. uħud f'darna stess, oħrajn fl-irziezet. Il-qwiel li writna minn ommijietna u missirijietna huma xhieda tal-qrubija speċjali bejna l-bnedmin u annimali oħra. Nibdew mill-klieb. Jgħidulek li l-kwiet trid tibża' minnu. Jidher li dan l-għidut jgħodd ukoll għall-klieb, għax ngħidu ibża' mill-kelb ħiemet, jew kelb rieqed la tqajmux. L-oppost huwa minnu wkoll, għax ngħidu li kelb jinbaħ ma jigdimx. Lill-kelb spiss inpinġuh bħala annimal intelliġenti u li jitgħallem mill-esperjenza, tant li ngħidu li l-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun. Skont it-tradizzjoni, il-klieb huma l-għedewwa ddikjarati tal-qtates, tant li għal ġiex min-nies li dejjem jagħtu ngħidu li donnhom kelb u qattus. Għall-qtates ukoll għandna għadd sabiħ ta' qwiel. Probabbli l-aktar magħruf fosthom huwa il-qattusa għaġġelija, frihomja jkollha, li jirreferi għal min jagħmel xogħol ħażin f'rott l-għaġla. Ngħidu wkoll li ftit laħam isebbaħ qattus. Basta ma jkunx il-qattus ta' taħdejna, għax il-qattusa tal-ġara ħġib magħha l-ħsara. U jekk insemmu l-qtates, ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-ġrieden u l-firien? Għax għal kull tomm, hawn ġeri, kif ifakkruna tant tajjeb il-cartoons klassiċi ta' William Hanna u Joseph Barbera. Il-ġrieden huma magħrufa għar-riskji li jieħdu, tant li għandna l-qawl Dur dur dur madwar in-nassa, fl-aħħar il-ġurdien jidħol fl-ingassa. Madankollu, l-esperjenza tgħallem tant li l-ġurdien il-kbir joqgħod attent min-nases. Kif jixhed il-qawl, ġurdien xiħ ma jmissux il-ġobon. U kulħadd jaf kemm trid sabar sabiex taqbad il-ġrieden jew il-firien, tant li b'tifkira t'hekk għandna l-proverbju, Bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-tqajba. Imma mill-annimali kollha, aktarx huwa l-ħmar li l-agħar li jaqlagħha fit-tradizzjoni orali tagħna, għax għandna bosta qwiel li jikkummentaw fuq in-nuqqas t'għarfien jew ir-riżq ħażin ta' dan l-annimal, minkejja l-umiltà u s-simpatija tiegħu. Ngħidu li l-ħmar il-maħqur id-dubbien għalih idur u li ġrejt daqs żiemel u bqajt lura daqs ħmar, jew li naħqa ta' ħmar qatt ma telgħet il-ġenna? Minkejja dan, il-ħmar jibqa' msemmi fit-tradizzjoni għax ġarr lil Ġesù. Forsi l-unika fidwa għal dan l-annimal ħelu iżda b'xortih ħażina. Il-klieb u l-qtates, il-ġrieden, il-firien u l-ħmir mhumiex l-uniċi annimali li niltaqgħu magħhom fil-qwiel tagħna. Għal min jagħmel x'jagħmel jibqa' ma jinbidilx. Ngħidu li l-ħanżir taqtagħlu denbu, ħanżir jibqa'. Filwaqt li d-debba u n-nemla Jagħmlu koppja stramba ħafna fil-qawl, il-mard jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Hemm bosta ħbieb oħra tal-bnedmin li fl-imgħoddi sabu ruħhom fuq fomm niesna u baqgħu imniżżla fil-proverbji, tant li nistgħu naqdu razzett sħiħ. U allura, biex xieraq li nagħlqu b'wieħed mill-ftit qwiel li jsemmi r-razzett, minkejja li huwa dwar ix-xita u mhux l-annimali.